السلام علیکم سنگت کیا حال چال ہے امید کرے تو سب تندرست فٹ فاٹ ہو سن تساں دے پے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا ویور ماشاءاللہ ٹائم ایک بج دی پے اسا اپنا پیارا جے ولاگ کر گی دے سٹارٹ خوبصورت جیاں

تے اج ماشاء اللہ ماحول دا بڑا وی آئی پی بنا کھڑا ہے تساں جڑے رہو تاکو ماحول چیک کروینے اج دا خوبصورت جا ڈیدے پیا وینا ویور ماشاء اللہ اج اساں پیاری جی سٹارٹنگ کیتی ہے ٹرین تو ٹرین آندی پی ٹرین گزری اساں ٹرین تو ولاگ سٹارٹ کیتا ہے اور تاکو انشاءاللہ سارا ولاگ پسند آسی اور ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو پوری واچ کرنی ہے اور تا دل تو تہاڈا شکر گزار ہیں پہلے بھی تساں محبتاں ڈیندے پے وے ہن بھی محبتاں ڈیندے پے وے اور ایویں ہی ساکوں محبتاں ڈیندے رہو اور اللہ پاک دے کرم نال اساں کو اللہ پاک ساڈا محنت دا صلہ ڈیسی اور امید ہے حوصلے بھی بلند ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ساکوں ساڈی محنت دا صلہ ضرور ڈیسی کیونکہ تہاڈے دوستاں دی اور تہاڈی سپورٹ ہے اور تہاڈی ہیلپ ہے اور مولا دے صدقے اساں اپنی منزل تے ضرور پہنچوں کیونکہ جیندا رب نال ہوندے جیندے حوصلے بلند ہوندے نیک مراداں ہوندیاں نا

تے بس جی تساں ساڈے نال جڑے رہسو ویڈیو سکپ نہ کریسو چینل سبسکرائب کریسو جلدی جلدی تے اساں تہاکوں پیارا جا خوبصورت جا ماحول ڈکھینے ہیں تے ایڈو ماشاءاللہ ساڈے دوست احباب ساڈے نال فٹ بیٹھن تھے تے دو بدماش ساڈے ایڈو اے ویندے پے ہن انہاں دی زندگی دی خیر ہووے کم کر کے آندے پے ہن تے اساں وی اپنے کم کار روزی روٹی تے بیٹھے ہیں۔ تے اے ماشاء اللہ سجن سارے کم کر کے آندے پئے ہن اے ناشتے کھانے دا ٹائم ہے نا سوری ہک وج گئی ہے کھانا کھاوݨ آ گئے ہن چلو ماشاء اللہ باقی جڑے رہو تاکو پیارا جہاں ماحول ڈکھینے اگاں دا خوبصورت جیاں وی آئی پی اور لو ویور ماشاء اللہ اے ہے اگاں دا خوبصورت جیاں پیارا جیاں نظارہ اے ساڈے علاقے دی گاڑی جا رہی ہے جی اے سواری بس ہے جیڑی ساکو ملتان ٹرانسپورٹ اے ملتان ساکو چھوڑ ڈیندی ہے۔ تے ماشاء اللہ پیارا جیہا ولاگ اے تساں جڑے رہسو ساڈے نال تاکو اساں پیاری جی انجوائے کریندے پیاں خوبصورت جیہا اے ساڈے دوست احباب ساڈے نال ہن تے ریلوے ٹریک اے ریلوے ٹریک تے کھڑ کے ویڈیو بنیندے پیاں خوبصورت جیہا پیارا جیہا ولاگ پاک ویلیج لائف سلیم کھوکھے والا ویوا ایویں اپنی محبتاں ونڈیا تو کو ماحول ڈکھیسواں دے خوبصورت جیہا پیارا جیہا دیکھو جانور پیارے پیارے خوبصورت جیہا ودن تے اساں کے اپنے پیارے جے ویوراں کوں بکریاں دا ویو کروا ڈو سرائیکی کلچر دا لفظ انہاں دا بکریاں ہے اردو اچ پتہ نی کیا کیا ہکو آدھن ساکوں نی سمجھ آندی چلو ماشاءاللہ جو وی آدھن اچھا آدھن اے ساڑا دوست احباب ہے ولاگ اچ ششکے مریندا ودے چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے جڑے راوے دوست ہے تے بڑا پیارا خوبصورت جے ولاگ ہے آج دا ماشاءاللہ تساں ساڑے نال راہسو سپورٹ کریسو محبتاں ڈیسو تاکو پیارے پیارے ولاگ ڈکھیسو اساں. پاک ویلیج لائف دے خوبصورت جے بی اے وی آگے وے ایکو وی شوق ہے اسیں ویلاگ دے وچ آوݨ دا ساڑا دوست ہے ایکو وی اسیں ویلاگ وچ گھن ہے پیارے جے ویلاگ ہے چلو اساں کے تواڈیاں خواہشیں پوریاں تھی ویسن اکثر ساڈی ویڈیو چ اکثر وی اگے آندے رہندے ہیں اور دوست دوست ہوندے ہیں ماشاء اللہ اللہ انہاں دی زندگی خیر کرے اور میں آدھاں کہ جانور چیک کرو بڑے پیارے جے اور خوبصورت جے ہیں کھڑوتن سکون نال مست تھی کے بھئی ساڈا ولاگ بندا پے پاک ولیج لائیو دا اساں فل کوشش کرینے اپنی طرفو پیارے پیارے خوبصورت جے ولاگ تاکوں ڈکھاؤ سرائیکی کلچر دے خوبصورت جے ماحول ڈکھاؤ ریلوے پٹری تے کھاڑ کے ولاگ بناندے پے پڑاں دور دور تک ڈیکھو کوئی چیز آبادی شبادیاں نظر کوئی چیز نی آندی پئی تے نال دیواراں دے پرلی سائیڈ تے ساڈا آخری آرام گاہ ہے آخری آرام گاہ دا سمجھ دیو سنا ویور آخری آرام گاہ تے ماشاءاللہ جانور ہوراں دا چل پئے ہن تے اساں وی اپنڑاں ولاگ بنڑیندے ودے ہیں پیارا جیہا خوبصورت جیہا کمنٹ کر کے ڈسنڑاں کہ ایسا پیارا خوبصورت ولاگ لگدے کہ نہیں لگدا تہاکوں ساڈا سرائیکی کلچر دا کیونکہ ویور اساں اپنی اپنی طرف فل کوشش کریں ہیں تہاکوں خوبصورت جیہا ماحول ڈکھاؤ سرائیکی کلچر ڈکھاؤ سرائیکی کلچر دیاں خوبصورتیاں ڈکھاؤ جویں کہ انہاں پیارے جانور آ گئے اساں کہ تہاکوں انہاں دا وی ولاگ بنا کے ڈکھاؤ ماشاءاللہ بنڑے سے

اے ماحول چیک کرو اے اکثر اصل جٹاکا ماحول ہوندے ہے۔ اے ساڈا دوست آدھا پے کہ یار اے تساں کیا ویڈیو کھالے تے پانی لائی کھڑا ہے۔ اپنی فصلاں کو پانی لیندا پے نال ساڈا دوست ہی ودے تے او وی پانی لیندا پے اپنی فصل کو گھا کو۔ میں آدھا ویور اے نظارہ چیک کرو کہ اے وی ہک عجیب نظارہ ہے پانی لاون آلا کھیتاں دے۔ دوست آدھا پے کہ یار اے تساں کیا کریندے ودے وے او بھائی جان اساں اپنا ولاگ بنیندے ودے سرائیکی کلچر پاک ولیج لائیو دا۔ خوبصورت جیہا ولاگ میں تاں دل چست تھیوݨ آلا ہے اور اگاں دا نظارہ چیک کرو پیارا جیہا میں تاں لیول دار نظارہ ہن خوبصورت پیارے پیارے گرین گرین پھل اور میں تاں کہ امن سکون ماحول دے دے پے وے ویور کیا نظارہ ہے ویور آہا میں تاں ماشاء اللہ اللہ ہر مسلمان کو دیکھن دی توفیق دے وے اور پیارا جی کمنٹ کر کے دسے تو آج دا ولاگ سارا کیسا لگے دل چس ولاگ ہے ساگو دا چس ہے آج دے ولاگ نال بناون نال